Adamlar bagtly how. Gysgaça Ukraina barada aýtsam. Dostlar salam. Kiýewiň wokzalyna geldik. Nesip edenden bu gije Harkowa ýöreýän. Bir gün Harkowda galyp, soňam ertesi gün Türke, Stambula. Wagtymyz adaty. Poýez bilen gidýän, ertir irden barýan ýöne Harkowa. Bilet arzanrak bolansoň, Harkowdan aldym. Ondan habarlaşak. Dostlar, Harkowa geldim şu wagt. Bu ýerde ýene bir problema bar. Telefonym, telefonda internet ýok. Dostlar, internet aldym, internetim gutarypdy. Soň Couchsurfingden ol oglan bilen görüşdim. Öýe ýerleşdim. Gowy ýerde ýaşaýan eken. Kän merkeze, şäher merkezine kän uzak däl. Indi soň internetden biraz gözleşdirdim, daýy etdim. Geziljek ýerler hem kän bir-birine kän uzak däl eken. Şu wagt meşhur bir katedrallar bar eken. Şoňa barýas. Metro bilen gitmeli oňa. Soň oňa baramyzdan soň beýleki ýerler hem Ýöräp hemmesine ýöräp gidip bolýan eken kän uzakdan nesip edenden metro baraly soň katedrala baramda ýene görşer sag boluň we birem Harkow hakynda birazajyk aýdaýyn Harkow Ukrainanyň ikinji uly şäheri ilaty iki müň on ýedinji ýyla görä bir million dört ýüz müň kişi soň iki ýyldan soň nähili boldy köpeldimi azaldymy biljek däl buram köp fabrikalar bilen meşhur eken iň meşhur fabrikalarynyň birem malisew tank fabrikalary bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyldan bäri tank tank üretýän eken, tank öndürýär. Bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyldan bäri. Başga-da meşhur fabrikalar bar eken, dünýäde meşhur fabrikalar ýöne adyny men ýatladyp şonok şu wagt. Şonuň ýaly Galan ýerlerinem göreris-dä. Dostlar, şu wagt ýaňky meşhur katedral diýen ýerimize geldik. Bu katedral bir müň dokuz ýüz birinji ýylda gurulýar we ortodoks katedraly. Gaty gara arkitekturasyna serediň, ýaman owadan edipdirler. Görýäňizmi?

Bu gelneje-de doga edip otyr. Doga, dileg. Şonýalyk.

Dostlar, şu görýän köçäňiz Sumska köçesi, Harkowda. Öýde galýan oglanym ýaňy zat diýdi. Mine bilemokdym ony. Şu köçeden göni gitseň, äý, köp ýeri görüp bolýar, görüljek ýerleriň köpüsini görüp bolýar diýdi-de, bärde Awe Plaza bar. Roşen magazin, olam Ukrainanyň öňki prezidentiniň magazyny, şokolad magazin.

Şun surata bada öýdýän. Ha, ýa-da Ha, dogry. Belli bir sagatlarda bolýan bolamasa. Biraz agşamrak sagatlarda bolýandyr. Kiçiräjik park. Suratda şu bady. Şu taýdyrla. Belki fontanly şou bolýandyr. Agşamrak sagatlarynda. Bärde bir ybadathana bar öýdýän. Ukrainaň hemme şäher şonýanok. Türkde näli? Metjit bar bolsa, bärde-de şuny ýaly ybadathana, katedraldyr. Ene. Girem oturjakka köp girdik. Daşyndan görkezeýin. Ýöne gaty owadan. Mana hersi üýtgeşje üýtgeşjek. Dostlar. Şu wagt parka geldik. Harkowyň uly parklarynyň biri. Gork park diýilýär. Gaty ulalan soň şuny ýaly kartada da etdirler, görkezipdirler. Biz şu wagt şu tarapda. Häzir bärden gider. Kuda da ya paydu. Kuda da kuda. Sam. Görýäňmi parklaryny arassaja. Beýniň dynç alyp gidýär bara. Ýaňky kartada gören bolsaňyz bölek-bölek Meselem, maşgala üçin ýol çyzypdyrlar, çagalar üçin ýol çyzypdyrlar, ýaşlar üçin ýol çyzypdyrlar. Gaty gowy, ýagny hemme hemme kişi kiredilipdir-de. Kiçiden ula hemme kişi gelip bilýär. Bu ýerde tanta taýynlyk görýärler öýdýän. Bärde-de görkezýär. Bärden tualet. tualetleri mugut ana tualetleri mugut şu Türkiýede bolsa ýumry olarlar mugut tualet men hiç görmedim Türkdele Türkmenistanda näle bilemok Türkmenistanda bar barmykam diýen mugutlar ýöne iň soňky gezek gidende köpler pulludy bazarda zatda pully Ukrainanyň köp ýerinde şunday parklarynda ýa adamlaryň köp bolan ýerlerinde mugt bar. Döwlediň özi o zatlary pikir edip goýýa. Gowy zat. Halky düşünýä, halky pikir edýä. Dostlar aldym. Häzir şunda. Eee gorkýan mena. Kaçandan bäri. Iň soňky gezek Disneýlanda, Aşgabatda Disneýlanda. Näçe ýyl öň gitdim ha? Eý, alty ýedi ýyla bolandyr. Boldumy? Eý, az eken-da ýana. Kamerany elime aljak.

Gözümden ýaş akyp gitdi bir gözümden. Gowy eken, eýledik gitdim. Ýöne biledi, biraz gymmadrak gördüm men-ä, 50 grivin.

Şu wagt Harkowyň iň uly meýdany Azatlyk meýdany, orsçasy Plaşad Swobody. Ýewropaň, Ýewropada üçünji ýerde, dünýäde ýedinji ýerde durýan eken ulluk boýunça. Ýöne bilemok bu gün boş hiç kim ýok. Diňe şu başda bir zatlar gidip otyr. Aýdym bir zada bolýa. Ýöne bärler boş. Ýa-da diňe hepde soňlar dolýa. Mene düşünmedim. Hepde soňlar şu taýlar dolýa malamasa bu günem 4-nji gün biziň bagtymyza. Hiç kim ýok. Ýökölüm aýlanyp ýör. Bärde ullakan Huawei Meizu Alloň zady bar. Hytaýlar alypdyr bärsini. Ullakan zdaniýalary. Ýöne hiçim ýok, hezil bar. Be, howa-da gowy. Öýlän gaty ýere datdydy bärde. Öh! Ýöräp-ýöräp ýadadym baran. Ene şunýalak. Başga kän gezejek ýerem ýok öýden. Badyr bolýan. Näme bir günüm dabram ertir. Ertir gitip bolsa, agşam aeroporta gitmeli. Ha, ýöne Öýlänä men bärden geçemde bir zatlar bolup otyrdy şu taraplarda. Ýaş sap çagalar bardy bir topar. Ýöne çyndan hem ullakan eken görýäňmi ullugyny. Dünýäde ýedinji ýerde durýan eken. Azatlyk meýdany.

Görýäňizmi, köpüsiniň, köpüsiniň ýaşy uly. Ýöne ýüzleri gülýär, bagtly. Dostlar salam. Ahyry Ukraina syýahatymyzyň soňuna geldik. Şu wagt Harkowyň Harkow aeroportunda Garaşyga ters bagažyny berdim. Pasport kontrolyndan geçdim. Indi şu wagt samolýoda garaşyp otyrys. Bir toparam türkmen bar. Olaňam hemmesi türke gidip barýarlar bilemok. Näme üçin? Ýa türkden Türkmenistana geçjek bolýarlar. Bilmedim ýa gezmäne barýarlar. Gysgaça Ukraina barada aýtsam, Türkiýe bilen deňeşdirerin, sebäbi daşary ýurtdan gören ýurtlam diňe Türkiýe bilen Ukraina bolany üçin, Türkiýe bilen deňeşdirende bahalar türke görä käbir zatlar gymmat. Käbir zatlar arzan, käbir zatlar deňräk, üýtgeýär. Ýöne, umuman aýdanyňda, türkden biraz arzanrak gördüm menä. Sebäbi transport arzan, soň köp restoranlarda naharlar arzan. Birem şuny ýaly zat bar. Meselem, Türkde lýuks ýerlerde, biraz gymmadrak ýerlerde restoranlar bolsa, meselem, deňiziň ýanynda, deňiz kenarynda restoran bolsa, gaty gymmat bolýar bahalary. Bärde iň gymmat ýerine gitseňem, on ýalyk ara tapawut ýok. Çalarak gymmat, ýöne on ýaly gymmat däl. Belki Kiýewde, soň başga näme nire bolar? Ha, belki Kiýew, Harkow o taraplarda gymmadrak bolup biler, ýöne. Beýleki şäherlere aýdanda, ortaça deňräk bahalar. Başga medeniýet, medeniýetden aýdanda, men başda gelemde, Türkiýede wagtym muny ýalydyr birazajyk pikirlem başgady, ýöne bärik gelemde, gör, öz gözlem bilen gördüm. Ynsanlary, ynsanlaryny, adamlaryny medeniýetli gördüm men-ä, sebäbi Kän uruş döwüş ýok. Öz aralarynda kän urşanoklar. Keýpi gowy görýärler. Ýolda zatda köp içenler zatlar bolýa. Yrgyllap ýöräp ýörenler bolýa ýöne olaňam adama zyýany ýok. Soň metrodan ýa awtobusdan zatdan düşeňde ilki bilen düşýänlere garaşýarlar. Düşüp bolandan soň. Münýärler. O taragyny gowy gördüm. Başga Maşyna Svetafor ýok ýerinde peşehoddan arkaýyn maşyn gelýän bolsa geçseň bolýar, maşynlar durýar hemmesi. Svetafor bolan ýerinde-de maşyn ýok bolsa-da garaşýarlar. Başga Tebigaty, tebigatyndanam ilkibaşda gelmäkäm muny ýalak owadan ýöreýämokdym. Ýöne tebigatyna, tebigatyny gaty gowy gördüm, gaty owadan. Sistema türke görä biraz pesräk. Birazajyk köneräk sistem bar meselem. biletleri, aeroport, aeroport däl, awtobus biletleri, hemme awtobusda özüň almaly, awtobuslar köpüsi köneräk, o tarapdan Türkogora biraz sistemasy pesiräk, ýöne owadanlyk boýunça binalary gaty owadan, köne, taryhy binalary bar, kafeleri. Arhitektura tarapyndan gaty owadan işleýän kişiler, ofisantlar zatlar olaram gowy işleýär, güler ýüzli. O tarapdanam gaty gowy gördüm. Umuman gowy, lezzet aldym gezen ýerlerden. Adamlaram. Gowy adres da soranda kömek etjek bolýardylar. On ýalam gaharlanyp gaýtaýyn ýüzümi alyp goýberýän bolmady. Ýaşlarynyň köpüsi iňlisçe bilýär. Menä kiçiräk şäherlerimize gitdim ýöne maňa duşana bilemok iňlisçe bilýär diýip. Ýöne uly ýaşlar belli bir ýaşdan ýokardakylar kän gowy bilenok. Hiç bilenok diýsemem boljak. Gaty azdyr bilýän. Ýöne bilemok okuwlaryna iňlisçe has köpräk öwredilýän bolmalyda. Ýaşlaryň köpüsi bilýädi iňlisçäni. Şu wagt ýadyma düşýänler şular. Biram ýene gidesim gelýän şäherleri bardy. Meselem, Odessa gidip bilmedim. Aslynda biledi Odessadan aljakdym, Odessadan Istanbula aljakdym. Onam alyp bilmedim, sebäbi başga firmady. Olam gymmatdy, bagažyna aýratyn gaty köp pul bermeli. Pegasus iň arzany bolansoň olam Harkowda, Lwowda, Kiýew, biram Zaporojýede bar meň bilýändem. Odessada ýok, Odessadan ýok. Şoň üçin Harkowdan aldym. Harkowam gezdim biraz. Bir ýarym ýyl diýsegem boljak. Ýöne nesip bolsa bir ýyllyk wizam bar. Arzanrak. Ýa arzanjak bilet tapyp bilsem, ýene gelmekçi. Şonda pikirim bar, sebäbi doýup bilmedim. Gidesim gelýän şäherlem bar aýratyn. Göreli, saglyk bolsun. Indiki ýolculygam nesip bolsa bu gün birazdan uçarys. Ondan soň Istanbulda. Istanbuldan soňam ýurt Gürjüstany planlaýan. Planlam eger üýtgemese, çota gitmekçi. Nesip bolsa aňyrdan hem wideolar paýlaşaryn. Ýene näme? Maňa ýolum açyk bolsun. Habarlaşarys. Sag boluň.